Усуйаан оройуонугар сүрэхтэрин салааһын холбоон бион сыл бииргэ сарын саранарыттан өйөнсөн олорор дьоллоох дьиэ кэргэн Матрена Федотовна уонна Сергей Степанович Слепцовтар. Биһиги бу Слепцовтар эһэттон сыллаахха маҥнай бусууппут иккиэн бу кэргэммин кытта саан тоқырынаар табаҕа өлдүбүт киһибин алтон сыллаахтарда табаҕа өлдүбүтүм онтон тумакка бараммын таба өлдөтүөн баран оту сыл булка өлдүбүтүм наар булт жарга Кырсаа кыыс оннук дьэ булчарыгынан дьарыктаммыт киһибин. Дьэ үөрүнэн көрсөр буоллар булт бөҕөтүн бултаан кэлэр балыктаан кыыс буоллаҕына кыыллаан кэлээччи урууттан билигин балыктаатаҕына балыктаан кэллэҕинэ дьэ ньукулалыыбыт ньукулалаан баран ньукулантан оҕуһун хатаран туспа мебелүүдэ буолар онтон туоххунньук улахан өссө бэйэтин ньилтири таҥын ити баарка диэн оҥороҕун улаабыттыыгын элбэх аһа суорда элбэх илим өттүүтэ диэн оттон маҥнай да илими оҕостон ол дэргэ буолар тобоҕотун илим посадка баайыгыт той эргэ буолар уонна барытын бэлэмнээн бэлэмнээн бараҥҥын дьэ дьэ киирэн дьэ Хараҥа дьэ илимитэр буоллаах дии. Оннантан балыга диэн балыга баар дьылыгар туох да баар буолар. Уонна хорох дьыл бөдөҥ, хорох дьыл эмиэ кыра оҕус буолар. Оннук буолар балыга. Барыта биир тэҥник туппат балык хаһан даҕаны. Дьэ дьылынан туохтаах араанньысалаах дьылынан буолар. Тымныы тыйыс кыһыннаах күнү кирбэ сайыннаах хоту дойду үлэһит, хоһун дьоннорун олохторо баайыс хоһоноох. Ыарахаттартан толлубат айылҕаҕа чугас сыһыан биир холобура буолар. Бу буолар биһиги дойдубут биигэтирэҕэ инники кэскилэ. Биир биэс оҕолоохпут онтон бары ыал буолан олороллор. Онон уон сиэннээхпин, хос сиэним үстэр. биһи бу дьиэ кэргэн саамай түмсэр бириэмэбит Саҥа дьыл буолар. Саҥа дьылга туох баар оҕолорбут, сиэннэрбит, аймахтарбыт бары кэлэннэр дьэ биир бииргэ олорон дьэ аһаан-сиэн, ыллаан-туойан, оҕолор бэйэ-бэйэлэригэр подарок бэрсэн, туохтай үҥкүү, той, ырыа, тойук, онон дьэ бу кырдьаҕастар үчүгэй-баатык көрөн-истэн дьэ хайаан атааран ыытааччылар дьэ биһигини. Уонна һааскы бырааһынньыктарга Хааска бырааһынньыктарга эмиэ түмсүү буолар диэн уотун күнүтэ тахсыбытын, ойбутун итии-итии баҕай тылларга оолонно кэлэн эмиэ түмсэн дьэ ол сылга иккитэ түмсэбит. Саас маайаҕына түмсээччибит. Саҕа дьиэни тутуубут икки этээстээх. Кыһыннын онно кыстыыбыт, оттон сайыҥҥытыгар онно олоробут. Билигин курса иитэбит. Огуруот үүннэрэн онтубутунан аһыыбыт. Огурсууну, помидору уонна буоллар клубника үүнэ турар хортуоскалаахпыт. Сайын туох элбэх буолда. Өссө муруоскалыыбыт, хайыыбыт элбэх. Сугунна, сир аһын барыта систибит. Саҥа күҥ анаан Мишель Томскай Усуйаана